Дельфиннар гаҗәеп җан ияләре. Алар башка җәнлекләрдән акыллы, тыңлаучан булулары белән аерылып торалар. Ә алтын балык кызларының монда ни катнашы бар? Әллә Гөлия дельфиннар үрчетмәкчеме?
Гомумән, дельфиннар сәгатенә 50 километр тизлек белән йөзәләр. О, Гөлия, бу синең машина тизлегенә тигезләшә инде. Юк, Илсия, бу тизлек белән мин кузгалып кына китәм әле. Саннар белән эшләргә яратасың инде син. Теге юлы баш хисапчымны ялга җибәреп башыма бәла алган идем бит. Хәзер хисап эшен ныклап өйрәнергә булдым. Мин аны белергә тиеш. Курсларга язылып кайттым. Эшмәкәр хәзерге базар икътисады шартларында үз белемен һәрдаим ныгытып торырга тиеш. Шул ук вакытта осталыгың, сәләтеңне дә баетырга кирәк. Яңадан-яңа һөнәрләргә өйрәнсәң дә, файдага гына булыр. Бездә укулар кичке якта оештырыла. Димәк, сез көндез эшләп, кич белән бездә белемегезне күтәрә аласыз. Ә курсларга мин бүгеннән үк языла аламмы? Әйе, группа төркем тупланды, сез бүгеннән үк укый башлый аласыз. Уку планында бизнесны планлаштыру, бухучет, салымнарны күчерергә өйрәнә аласыз, айлык, еллык отчетлар белән танышырсыз, баланс төзергә өйрәтербез. Настя, лицензияне алып кил әле.
Сәүдә идарәсе, смета, кадрлар белән эш. Кызык, имидж да бар. Бу да әйбәт, мин монда үзем өчен өйрәнердәй байтак әйберләр күрәм.
Без менә шундый матур картиналар да ясарга өйрәтәбез. Флорист Ике дип атала инде. Исәнмесез, ой, Лилия, керегез әйдә. Менә сезгә картина бүләк иттем сезгә. Рәхмәт бик зур. Гөлия, менә Лилия Сибаева бездә укыган иде. Аның белән таныштырыйм әле үзегезне. Хәзер аның үз эше бар. Минем үземнең иза студиям бар, без анда балаларны рәсем ясарга өйрәтәбез. Лилия, синең картинаң миңа шундый ошады. Хәзер мин аңладым, ни өчен син иза студия ачкансың. Әйе, мин э, рәсем ясарга бик яратам. Менә бу картинада да минем дизайнерлык эше керелгән. Төрле техникаларда эшләргә яратам. Э, гуаш, пастель һәм майлы краскалар белән эшлим. Мин дә курсларга язылдым бит әле. Ә менә ничек уйлыйсың, мондагы уку ул ярдәм итәме? Әйе, ярдәм итте. Бухгалтерский курсында укыдым. Хисапны хәзер үзем алып барам. Килеп кит әле, бизнесың белән якынрак танышырсың. Э, Рәсемгә өстен килсә, үзем дә өйрәтербез. Минем хәзер Лилия дәресем башлана. Әйдә, шалтыратышырбыз. Яхшы?
Четвертый источники финансирования являются... Эшмәкәрләр өчен әлеге финанслау чыганакларының икенче һәм дүртенче пунктлары ышанычлы булыр. Үз акчаң һәм төрле грант, субсидияләр кулай. Ә менә беренче һәм өченче юлдагылары белән бик сак эш итәргә кирәк. Ни өчен шик астына куела? Чөнки кредит һәм инвесторлар биргән акчаны кире түләргә тиеш буласыз. Һәм, әлбәттә, процентларын да кайтарырга кирәк.
предприятиесында бухгалтерия конфигурациясендә эшли башлаганда любой предприятияне регистрировать итәргә кирәк. Шуның өчен меню э, предприятие, организация дигән пунктны выбирать итәбез. Ачылган формада

Шәхси эшмәкәрләр өчен өч махсус һәм бер гомуми салым түләү тәртибе кертелгән. Без хәзер аларның һәрберсенә аерым тукталырбыз. Белем, тәҗрибә сиңа һичшиксез керем китерәчәк. Бу уңышка ирешүнең иң ышанычлы юлыдыр. Шуңа да һәрдаим яңалыкка омтылырга, үз өстеңдә эшләргә кирәк. Син кичә кайда йөрдең ул? Күпме шалтыраттым, телефоныңны алмадың. Урамда салкын бит, Гөлия. Көне буе кибеттә йөрдем. Кулга перчатка эзләдем. Бүген сатуда перчаткаларның нинди төрләре генә юк. Бәйләнгәне дә, төрле тукымадан, күннән тегелгәне дә күп. Күп төрлегә күз кызыга, сайлап алуы да җиңелләрдән түгел. Хәзер перчаткаларның ясалма күннән дә бик матурлары бар. Шул кадәр шәп, хәтта тегелеше, җөе, йомшаклыгы, исе белән дә чыныннан аерып алмаслык була. Әмма салкын көнне ясалма күн ката, һәм чатнап ярылып бетәчәк. Чын күнне ясалмасыннан ничек аерырга соң? Чын күн кулда тотып торсаң, бик тиз җылына һәм бераз вакыт шул җылыны саклап тора. Ә ясалма күн үзенә җылыны алмавы белән аерыла. Яхшы сыйфатлы перчатканың эчлеге булырга тиеш. Югыйсә ул бераз гына дымнан да куырылып китәчәк һәм рәвешен югалтачак. Ефәк, йон, ясалма яки чын мехтан тегелә ул эчлекләр. Кайсысы кулыгызга уңайлы кебек тоела, шунысын сайлап алыгыз. Перчатканы салганда, эчлек тә килеп чыкмаска тиеш. Илсия, кара әле, мин үземә нинди матур перчатка алдым әле. Җөйләрен тикшереп карап алдыңмы соң? Атламнары сикертелеп тегелгән булса, ике-өч көннән сүтелә дә китә.

Кызым, перчаткаңны анда куйма. Алар бит юыш.
Ничек кенә юышләнмәсеннәр, аларны кызым батареяга куеп киптерергә ярамый. Менә кичә дә батареяга куйган идем. Катып кипкәннәр, нишләтергә дә белмим хәзер. Гөлназ, киндер яки җитен маен бармы? Бар.
Булса, менә без аны хәзер сөртеп куйыйк, әйме? Менә шуны яхшылап ышкып сөртеп куйганнан соң, иртәнгә бер нәрсәсе дә калмый йөп йомшак була. Өйдә сөртәбез.
Менә җитен мая.
Әйе, менә шуны аз гына салып, Мәликә бир әле перчаткаларыңны. Димәк, батареяга куярга ярамый. Кара лельсия чыннан да йомшара бит. Йомшарганы гел кулга сизелә. Уңайлы урынга гына яхшылап элеп куябыз. Иртән менә үзең дә шаккатырсың әле, йоп-йомшак була. Киптергәннән соң кайбер җирләрендә төсе югалса, аны күпертелгән йомырка агы белән ышкысаң бетә дип ишеткәнем бар, әй Өлсия. Кайбер җирләрендә ак җирләре бар бугай, әйе. Сүтеп карыйк микән? Әйдә шулай итеп карыйк әле.

Агарган урыны бетте әйе. Менә Илсөя, син безне коткардың бит әле бүген. Мин моны тошларга җыенган идем, ул бит катып киткәч балага кигертеп тә булмый. Җылылыкны да сакламый ул. Рәхмәт сиңа, Илсөя. Яңадан инде без коткан перчаткаларны ничек коткарырга икәнен белербез.
Балалар бәйрәменнән дә күңелле бәйрәм юктыр ул. Нәниләрнең шат авазлары, чыркылдап көлүләре һәр кемне бала чагына алып кайта. Алар сине үзеннән үзе матур бер әкият өенә алып кереп итәләр. Замана алга барган саен, балаларның туган көннәрен без инде гади генә итеп түгел, ә клоуннар, әкият геройлары белән уздырырга тырышабыз. Сәхнәләштерелгән тамаша да читтә калмый. Чөнки һәр әти-әни якты хатирәләрне баласының күңеленә уеп калдырырга тели. Корпоратив кичәләр, туйлар, туган көннәрне тагын да күңелле бер бизгегә әйләндерүче Праздник на носу студиясе шәһәребездә инде 6 елга якын эшли. Алар уздырган кичәләр кеше күңелендә Тагын бик күп елларга җитәрлек шәп кәеф калдыра. Күрегез әле, нәниләрнең йөзенә карандаш һәм краскалар белән чәчәкләр, күбәләкләр, җәнлекләр ясыйлар. Бу аларны сихер, әкият иленә алып кереп китә. Аквагрим моннан 50 ел элек барлыкка килгән. Шулай да соңгы елларда гына популярлашып китә һәм балалар күңеленә онытылмаслык бәйрәм рухы өсти. Безнең агентство Праздник на носу балаларга менә шулай бәйрәм ясыйлар. Э, безнең клоуннар шулай уйный алар белән. Әниятиләргә, бабайларга, әбиләргә ошый. Балалар да рәхәтләнеп уйныйлар. Алар мына шулай уйнаганда, мин дә мына утырып битләренә җәнлекләр, күбәләкләр ясыйм. Аннары э, чәчәкләр ясыйм. Клоун белән э, җырлыйлар, э, бийләр, уйныйлар. Балаларга, зурларга бәрәм. Оештыру бик рәхәт. Раз!

Да. Давай.
Раз, два, три, дуй сильнее. Отлично, похлопали.
Монда Анапудан килгән 5 дельфин һәм бер диңгез арысланы яши. Безгә бүгенге кызыклы чараны әни дельфин Инга белән аның кызы Инди күрсәттеләр. Тренер әйтүенчә, аларның һәрберсенең үз холык фигыле. Они очень игривые по характеру. Дельфиннар киң күңелле.
Характер буенча алар шук, шаян. Ингада, мәсәлән, әни инстинкты өстенлек итә, баласын гел кайгыртып тора. Берәүдән дә рәнҗеттерми ул аны. Кызы Инди уйнарга ярата, бик кызыксынучан. Ә болары Соня һәм Савелий. Аларның тренеры башка. Шуңа күрә алар читтән дә тыныч кына безне күзәтеп торалар. Ә алар нәрсә ашыйлар, нәрсә белән тукланалар? Они кушают всю морскую рыбу. Барлык диңгез балыгын да ашыйлар, бигрәк тә майлысын яраталар. Бер дельфинга көнгә 16 килограмм балык кирәк. Режимнары нинди аларның? Э, режим дня?
Ну, как, в принципе, он очень похож на человеческий, трехразовый. Кешенекеннән аерылмый.
Көнгә өч мәртәбә ашау һәм сәгать ярымлык тренировкалар үткәрелә.

Э, ничек өйрәтергә, ничек кулга ияләштерергә. Когда долго этим занимаешься? Катлаулырак процесс.
Шулай да даими эшләгәндә бары да гадиләшә. Дөрес эш хәрәкәт, тәртип өчен аларга бик тәмле балык эләгә. Каталансалар балык сорты үзгәрә. Шуңа да дельфиннар тәмлесен алу өчен тырышалар. Алар бик матур сөйләшүгә охшаган, тавыш чыгарырга сәләтле. Үзләре кешене ишетмиләр. Безгә монда ультратавыш чыгаручы махсус сыбызгы ярдәмгә килә. Бридж сигнал. Ягъни сигнал бирелсә, бу балык эләгә, дөрес дигән сүз.
Как минимум. Что на счастье?

Ә диңгез арысланының исеме ничек?
Морскую львицу зовут Дарья. А, ей примерно 12 лет. Исеме Дарья, якынча 12 яшь. Үзенең матур чыгышларын тамашачыларга бик теләп тәкъдим итә. Үзе зур, эре хайван. Татарстанга әле күптән түгел генә килде. Күнегүләргә авыр өйрәнәме? Аның өчен күпмедер билгеле бер вакыт кирәктер бит. А, любого морского млекопитающего нужно обучать Кайсы гына су җәнлеген алсаң да, аларны гомер буе өйрәтергә кирәк. Диңгез арысланына күңелле булсын өчен программа һәрвакыт үзгәреп, яңарып тора. Ә безгә аны сыйпап карарга ярамыймыни? Э, ни өчендер безне алар аның янына якын китермәдегез. Это довольно агрессивное животное по своей. Ул бик тиз кызып китүчән һәм куркыныч. Шуңа күрә Дарья тренерлар белән генә аралаша. Ә нәрсә белән туклана?
Аны Ашату өчен күпме күләмдә ризык кирәк? Питается любой морской рыбой. Теләсә нинди диңгез балыгы һәм кальмарлар белән туклана. Сирәк кенә очракта диңгез кошлары да эләгә. Көнгә уртача 15 килограмм балык ашый. Дельфиннарның тире төзелеше суның каршылыгын киметергә көйләнгән. Алар кешегә тиз ияләшә, аны суга батудан коткара, бергә уйнарга яраталар. Дельфиннарны су өстенә сикереп чыгарга, ташланган әйберне алып килеп бирергә өйрәтүе җиңелрәк икән. Галимнәр аларның маймыл һәм этләрдән акыллырак булуын ачыклаган. Дельфиннар белән аралашканнан соң авырлыклар онытыла, кәеф күтәрелә. Без моны үзебездә дә тойдык.